F'Marzu tal-1997 kont qiegħed fuq cruise u kellna ftit ġranet fejn ma narawx art, konna nbaħħru biss. Ma kienx soltu tiegħi li noqgħod nara t-television imma kont rilassat u bdejt insegwi l-ftit aħbarijiet li kienu qed ixandrulna bis-satellita. U f'dak iż-żmien kien hemm storja, aħbar li twaħħax u kexkxitni u ħallitni impressjonat sal-lum. F'Rancho Santa Fe, San Diego, California, 39 mara u raġel instabu mejtin fuq sodod. Kienu kollha libsin l-istess, popoċċi tal-ġiri Nike u b'wiċċhom f'borża tal-plastik. U mgħottijin b'velijiet vjola. Dawn kienu kollha xorbu tuffieħ magħsur, vodka u taħlita ta' doża qawwija ta' phenobarbital u hydrocodone. Id-dinja kienet ixxirkjata b'dan is-suwiċidju tal-massa. Dawn kienu jiffurmaw parti minn kult magħruf bħala Heaven's Gate, Dan il-kult beda fis-sena 1974 mill-koppja Marshall Applewhite u Bonnie Nettles. Bonnie kienet nurse f'ward psikjatriku u hemmhekk iltaqgħet ma' Applewhite li kien pazjent. Biddlu isimha mal Bo u Peep. Hi mietet bil-kanċer fl-1985. Qabel il-mewt ta' Nettles, it-tnejn kellhom it-twemmin ibbażat fuq ir-reliġjon Nisranija Presbiterjana, imżewwaq biex biegħed mill-fantaxjenza, speċjalment Star Wars u Close Encounters. Kienu jemnu li ġisimhom kien qoxra materjali li ġo fiha hemm il-parti spiritwali. Dawk li kienu janaqdu mas-setta kien jitilqu l-familji u jagħtu flushom kollha lis-setta. Wara il-mewt ta' seħbitu, Applewhite iffissa li jridu jinqalgħu minn din il-qoxra materjali u jkunu aktar spiritwali. Għalhekk insista li ma jixorbux spirti, ma jaklux fast foods u ma jkollhomx xewqat sesswali. Fil-fatt, il-biċċa l-kbira minnhom kienu kkastraw lilhom infushom. Applewhite qal lid-dixxipli tiegħu li hu kien it-tieni miġja ta' Kristu, li Alla kien alien avvanzat u li kienu waslu fl-aħħar taż-żminijiet. Kien wieħed mill-ewwel kulti li beda juża l-internet bħala komunikazzjoni. Barra minn hekk, il-biċċa l-kbira tal-membri kienu jaqilgħu l-flus għall-kawża tagħhom billi jiddisinjaw websajts kummerċjali. Fil-bidu tas-snin disgħin, min-naħa l-oħra, nqatgħu aktar mill-ħajja u bdew jippruvaw jużaw l-internet biex jirrekrutaw membri ġodda. Sadanittant, fid-dinja normali, żewġ astronomi Amerikani, wieħed professjonali u l-ieħor dilettant, Alan Hale u Thomas Bopp, kienu qed jaħdmu fuq proġett flimkien. F'Lulju tal-1995, indipendentement, skoprew kometa li semmewha Hale-Bopp. Din l-iskoperta tat skop lil dan il-kult. Il-ħsieb tas-suwiċidju ma kienx li jmutu imma li jeħilsu minn ġisimhom u jittajru lejn vettura spazjali li, skont huma, kienet moħbija wara l-kometa Hale-Bopp li dak iż-żmien kienet għaddejja qrib id-dinja. Is-suwiċidju seħħ matul tlett ijiem. Applewhite kien wieħed minn tal-aħħar, imma mhux l-aħħar wieħed, li neħħa ħajtu b'idejh. Għalihom, ma kinux qegħdin ineħħu ħajjithom b'idejhom imma jilliberaw rwieħhom biex ikunu jistgħu jittajru lejn il-vettura spazjali, minn hemm jimxu wara l-kometa Hale-Bopp u jittieħdu f'ħajja ġdida fl-ispazju. Minflok nafu x'ġara, fis-26 ta' Marzu 1997, 39 membru, inkluż Applewhite, instabbu mejta lebsin tracksuit suwed u papoċċi tan-Nike b'wiċċhom mgħotti bi drapp vjola. Dan ma kienx l-uniku każ ta' membri ta' kult li kkometew suwiċidju f'numru mdaqqas. Hija ħasra kbira u din ġejja minn fiduċja fi bniedem deluż li jinfluwenza nies li jkunu vulnerabbli u forsi għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Għalhekk huwa importanti l-ħsieb kritiku, li niżnu, nfittxu u ngħarxu għall-evidenza. Kultant issib nies li ma jiddistingwux bejn fantasija u realtà. Kif dejjem għedt, il-fantasija u l-immaġinazzjoni huma sbieħ għax nistgħu nimirħu fil-kreattività u ninsew ftit ukoll il-problemi ta' madwarna. Imma saqajna jridu jibqgħu sodi mal-art. Qabel naċċettaw allegazzjonijiet strambi u straordinarji, irridu l-ewwel naraw li hemm provi. Din kienet storja ftit makabra, imma importanti li niffaċċjaw ir-realtà, nitgħallmu mill-iżbalji sfortunati ta' ħaddieħor. Jekk dawn ix-xandiriet qed jogħġbukom, komplu segwu u agħmlu like, u jekk għandkom xi kummenti ibgħatu email fuq xettiku at gmail dot com u sakemm niltaqgħu għall-vlog li jmiss, saħħa lil kulħadd.